Un wukony myero wu al turu wek obed agonya wek obed free ka dano tye ka cung pi jogi wun wuneno ni waci peko wu wugonyo al turu wek obed agonya nongo odutwa un myero wunge maber ni ka okeri giri tye itela myero wunge ni. Mwaka abic, apar nyo pyer aryo i nge eni-ni, mogo ibibedo pe i tela-ni. Ento, lutiniwa adiki ma adya gubi penyowa ni, I kare ma nongo wun wutye-ni mono luditowa wutimo ngo ka coli? Wutimo ngo me konyo lutwa ki can muromo komgio-ni? Mukene pud wutye ka neno wai cente gire mit kobedi ba? Milion enoni weng tum mo ka dano wa gitye ka deno can now jo okene wun pe wungeyo wun pe wungeyo peko ango ma coli guwoto ki iye until tin enini pe wangeyo peko ango ma coli guwoto ki iye by the way wek atem explaining to you guys.

Dutwa ma kicwalogi i kam-mi wa tin kitye ka penyo wigi ni ngo mucwalogi i kam? Ngagi muneko danogi? Nga muneko Acholi? Gamente wun pud pe wugamo lapeny-nyi ko wuwac ki Acholi. Ma pud pe wao kenyo omyero wunge ni ngo dyangi pa Acholi orwenyo madwong ata ma kikwalo i kare ca ni ojong okwalo.

But pe ki weko gin ywe even dakika acel pe ki weko acolli ywe not even a minute. Lucan we kobedi dok wutye ka yenyo ni wunong ngom gi ka muru ngo ma oweko ki tye ka yelo dano ka muru ni wuwiny ki waco ni ki tye ka biko ni Uranium ki oil tye tung kunu oweko onen awon nyo pud obimedde i kom dano wek kobedo cani moo tye i nwoya kitye ka kwanyone ki tung oil ma pe tye magoba mo ma tye ka bino tung bot nwoya nyo i acholi pien ni kiketo wa ki tung kwica ka kitoto ki tung kwica kitye ka temo ni myero kidwok magoba ni tung kwica Wan ma kany-ngi dong kobedi i colpiny, kobedi cawa-ni jo mukene ma gitye ka cito ka yelo dano i apar kitye ka timo jami mogo i aliali, kimito dano gubin gumak ngom mabeco beco-ni o ka ma jami ma kibikogi ni lonyo me te ngom gitye iye-ni, en aye oweko ayela tye i kom acori-ni. En pe kiweko gin guywe kobedi gitye tamo ni kong dong giroc kwogi gia ki IDP camps kong dong giao ki i can mupoto i komgi matek mada ma gibedo i kam gibedo ka yela madwongi ento pe kiye ni gu breathing pe kiye ni kadi matitidi mo acoligi oywe. And then wun lutela ma dong wutye ka bedo mutamo ni wun dong aye jami ni kong dong ocakke ki botwu onong ciling mo onong gino mo manonok ci dong dano mukene ni pigi pe tek lutiniwu ki lutiniwa diki maca gibipenyo wigi ni ludite ni mono ma nongo gitye i loc-ci gutimo ngo pi wan and lutiniwu ni ki lutiniwa ni nongo kibikwanyogi ki pere tere kingomigiwu weng

Co ticwa obibedo me neno ni waloko wunu can ma tye i kom acodo ni oa woko nongo wacung matek dano mogo ma kimako gi calo aolotoro ni ki wek gi o bikos gin aye meno gin tye ka miyo bwura dong ni ka kimako aryo adek ngo ni mukene dong gulingo mot dong ki bino i ngom gi lalileng ki tim gin mo keken dong lalileng. Ci tic pa wan me neno ni wacung wunu kacel macalo Acholi me neno ni ngomwa ogak botwa ka dong lutela bene pe wabiromo genogi ma pe giromo cwalo dwanwa pe giromo timo gin mo pi wan ci Acholi dong gibicung pigi kengi me neno ni ngomgi odong i cingi. En aye gin ma pire tek. Pol mito neko dano, pe kimito ki go dano, but dano wa gu bed free pe ki nek dano ki wango ot pa dano ki tye ka neko dano wa ento pe bi winyo wa kadi moment of silence ma mwani ni ki cung kede parliament Kun ka mukene kitye ka dongo dano aryo adek ento kicung ni kong omyero kibed ki moment of silence. Floods oneko dano Kampala kicung ni kibed ki moment of silence pien dano weng ka guto nongo pigi lit. Acholi kitye ka wango odigi, kitye ka neko danogi not even a moment of silence ni according acholi koma kinekogi in their numbers. Canne tye i wi wan me neno ni ka ma in itye iye ni ka iromo lok ka iromo timo gin mo pi Acholi tim kombeddi nyo ling matwala lit dok tek ni pe gibiweko Acholi giywe not even nino acel. Jo mukene ma gumako remo i cingi dong gin ginongo ni dong mit itgi mada ka dano tye ka koko ci Lubanga pa coc bene pud tye obicung kwedgi obicung kwedwa.